Ya man, KD Kristo Hama the original lalworo doki i minne ka ilwor doki i meni lawor awinyo boss mego timo tanyo mo i otyeno ni ma pe lare tanyo mo ineno odoo eni odoo pa prince keken ame prince pa tong obyelo ataro byela ki long wek inen got twa ame prince man odoo ma prince keken aye bedo kede kaka lwor kaka coli.

Watye ki ngat acel ma dong oguro wi luditowa ni owenge i agulu acel, ma dong wan jo ma dong wapeke guceke maboco-ni dong pe kimito wadong kunnu. Ka aloko kuman wiya pe wil moto gurup ma wan watiyo kwedgi matek i Grassroots, NRM Vanguard, I salute.

Inongo ni Our Queen Jane Prisca obedo tye kunnu, Our Queen Lady Julius obedo tye kunnu, Our Queen Zeri Princess obedo tye ku live, Our King BHG Labongo obedo tye, Our King from Lango Sub Region meno eno ni Producer ma lamal Liberty Ambrose Liberty obedo tye oko live ki The General Okeng Bon Town mono weng gubedo tye Pato Laba Boy weng gubedo tye ka iwinyo akwano nying jo ma kit eno ni those are the first those are the first people ma gin gubedo tye i board wic pa leyo pa layeng eh, mono jo ma gubedo tye ka miyo tam madongo in fact meeting ma megwa ni watimo gang pa leyo pa layeng ineno jo ma giwinyo an gingeyo gini eno ni ineno wa So atye ki luwer mogo calo the the the late ex Jo James in fact rest in peace my brother you work for NRM seriously grass root Lubanga oket tipo ni ikuc kabedo me kuc man ominwa eno ma oyelle bene i kinwa watye ki luwer madwong ma guyelle ma dong pe aromo kwano nyinggi atyeko, ento guyelle tutwal. Those are the key artists ma guyelle pi His Excellent Museveni i Northern Uganda, kacelo ki group ma an abedo ka kwanogi, group Aweno Pe Gilaro ki Won Tol, group NRM 100 percent, group NRM Vanguard, group obedo mapol. Kare ma President ocito pa bor. I zed pa bor kono aye atyaka iye. Kare ma president ocito aye atyak. Wan ocito kunnu. NRM one hundred percent gin aye gubedo ka nyuto tuku pien engeyo onongo wapoko woko. Ka president oo ka moni, team moni nyuto tuku. Ka dok oo ka moni, team moni nyuto tuku. Wi atii-ni giywe dok moni nyuto tuku. Meno kit ma wan obedo ka winye kwede ennu. Amito moto bene PRO ma obedo i 2015-2016. Ee, Cesar Olweny, ma obedo i opic ma meggi i Gulu kenyo ma a gubedo ka serving an maber adada ka miyo ita tam mabeco, oweko kwir pa His Excellence owoto maber. An apwoyo wun loko weny. Dong bene apwoyo tim pa omera Honourable Boss Mego Tim ma en obedo bene ka yelle ki The Nile Republic matek adada ni omyero kwi pa His Excellent Museveni obed maber. Meno bene acwalo pwoc bot omera kede bedi dong jamine odoko alibany nyoko i komwa ka waloko lok ada kitye ka myero dok ni gimak wako. Waloko lok ada kitye ka myero kinek wako. Ineno? En aye gin ma ludiro Acholi ma megwa wigi pe tamo. Plate ma dong gi ocamo kwede obedo dong gitye ka nyono ne gi wang oo pe dong gi mito diki cam kwede dok gi wilo plate manyen en oweko dongo lobo peke bot jo ma gin gi cung matek i grass root i lobo Acholi because of ga eno ni instead me cung gin dok obedo cani gi tye atoro agulu gi tye ka toro agulu dok i kin gi ki ken gi ngat man kelo wit yat te tono i agulu ni ngat man kelo wit yat te tono Mukene dong tye ka tono wajai dong i agulu. Wun luditowa wun wun. Atinga owacci ka oo ka poko wang po in imito mere dok kulu. Wun imito mere dok kulu ka ma lum twi. Wun wun pe wuwek tamwu obwolwu. Man awinyo ni wutye ka tero dano ni oo Kadi Kricito a ma leyo wi dano tutwal, myero myero kinong solution mo. Mukene ni gimako, mukene ni myero kineko, ki poisoning o. Eh, ojonne. An ma yam acito ka creating team i Northern Uganda ni, onongo kong an ayenyo Museveni me poisoning? Onyo ayenyo wun me aneka? Onyo ayenyo wun me ngo? Lok ada myero kiloko wun ludito wa. Wuye wan wulok lok ada eh? Co pi jo ma lawor gin gubedo ka goyo ira cim madwong i lobo ma woko. Kabedo mapatpat gupwoyo an pi lok ada ma an aloko i lok kom organization. An amito waco ci adwoko iwu pwoc. An abedo latin Acholi dok atye latin Ker. I gang Kerwa kigwoko kaki mapatpat madwong ata. En aye meno wan watye ka coping bene me gwoko lutino kic kumeno. An pe abiye jami ma bedo kona kona. Jami ma bedo kona kona Ker Idris Ama pe ye. Ka ada lokka ni lok gobba, ci mego enoni omyero okati i social media owacci lok gobba wek an abar evident ma mega o bot wu, wun fans ma mega wun jo ma winya i social media wek abar ko lipya woko wek onge ni gin ma an atye ka tye evident mukene ma do atye ka woro awora pe omyero abar woko. Teke ngamo doge lipip, teke loko lipip aya okur an. An atye ready twenty four six. Meno gin amito waco ne eno ka maleng. An awaco ni wucam nende acel tye ka bino maber but opa pi school fees. Lutini wa omyero ki dwok i gang kwan dok lutino myero ki cul wek gu kwan kadi bed i dog tic peke onyo lutino wa dong kwano dugu bedo gang but omyero gu kwan. Diki maca pinge yabbe Lutino binongo tic. Lutino bitiyo ga ma mitte pi kwo. An kadi, Crisam, amito wacci, jojok ka malo. Pi jami ma un wumito woko weng, wucit i YouTube channel ma mega, Kadi Crisam, cit i subscribing, cit i sharing, wek dano weng onong ngo ma nongo kitye ka loko ne i ada. I nge ada lit, ento ada rii. Mono gin ma an amito waco botwu eno kaka lwor kaka Acholi. Acholi pe kwo ki lok gopa. Acholi kwo ki lok ada. Ki waco ni Lawer mo ogoyo werne ka dudo i il, Ngwenyoko, pe ibed ki lworo me ngwenyone. Ka ma lit, wac ki daktar ni kakenyo lit, wek daktar onge o otriti ngin woko yoyot. An apwoyo Lubanga gwokwu ka ma wun wutye iye ma papat dok weny.